Klasi yangu muri seiko? Ah, ko vamwe vari kupiko? Ah, vari kuuya. vari kuuya here kana kuti vakatodecide kuti havachadi sefriday vakauya se havasi vari kuremerwa nenjuga here vanhu vari kuuraya ah, that's good Eh, Friday, talking of Friday. Ah, I think I want to come over there on Friday. I will plan kuti ndoono ndasvika ikoko here. Because ndakaona kuti ndikataura ndiri kunoku munenge musingafu. Munenge muchingoita zvamunoda. Eh? So how, how, how have you been? and how have you been uh, doing muchiverenga mega you know going through maprograms aya ah, how has it been pane machallenges here zviri kuendeka here zvakamira sei let's talk vanhu vacho vakanyarara futi ko vasikana vari kupi vanenge vari kuuya futi apa hapana munhu ambojoina online apa apa tingori chete inimi nenini ndisitega vanhu varipo Hmm? saka toenderera hedu mberi ka zvekumirira vanhu zvinonetsa izvi vanhu vacho dzimwe nguva havauyi so i was uh, How was your scoring? Makapasa here assessment? Ndeupi akafoira? Ndeupi akapasa? Mm. Maybe mntu akafoira. Ah, madam havanyore assessment ava Ta- ta- tichaita justice tichaita just a small recap handiti ka pandinouya ikokoko so that you know we go through it together tichidini tichiona but nhasi chinhu chandandida kuti tiite ndanga ndoda kuti tiite madatabase saka iam introducing a new concept uh, especially kuteam rangu regroup b risati rambosangana nazvo and eh, my hope was that vanhu vese vanenge varipo but eh, handinawo eh, masimba nazvo handina zvandokwanisa kuzviita kana vanhu vachida kumboita zvimwe zvinhu vasida kuuya kunhingirikini kulesson kwavo handi ndizvo mm -hmm. So the reason why we want to touch on databases, particularly relational databases and uh, how to design Maschema Edu is because uh, where we are now headed in the course, tauda kutanga kugadzira maprojects edu. Takatoda kugadzira one stop shop, pana ndandakanyora pacurriculum yenyu kudhara, ndandakati mofanira kugadzira menu driven program. handiti necontent management system yekuti tidini tisave content yeyipi so in order for us to be able to build these kind of uh, projects we want to be able kuti tishandise madatabases so that we persist our data i mean every time patiri kunyora maprograms patiri kuvhara console kana kuti patiri kuvhara inonzi chii

this week tichada machallenges here mrs zimu nyaya vanhu vada kuuya vanopinda imo no saka in short youare saying its possible kuti toona kutorerwa room Eh, possibility iripo. Iripo. inga kanzuru iri kutirwisa nhai ndafunga kuti kanzuru ndo iri kuda one stop shop ka

you can get out of our class you can go because ndiri kuda kuti ndidhile nevanhu vasati vamboashandisa vasina any prior experience with databases handiti so from the word database handiti ibhesi bhesi rekuisa data handiti mazviona senge bhesi remasoja handizi masoja anenge ane mabhara ake handiti ka they have a base kwavanenge vachioperator from handiri muri kuona kuti kuukraine kune hondo izvezvi zvanzi mr putin vakangotanga kungonotanga kubhomba kutotanga hondo nevanhu they are operating from a military base handiti

you you've done because i know pamaprograms aya ataiverenga aripo maprograms anodhila nekureader nekuwriter kumafiles handiti so when you write to a file and you save onto a file file iroro ukaritora from one computer ukanoriisa on another computer you're able to read that same information saka it's a way of persisting data saka inenge ichinzi relational database, database management system

maparticipants eyip for example you need to be able to isolate eh, anonzi maattributes handiti maattributes aya ndo anenge ari macolumn names eh, can you open uh, computer yako ndo yakanhingirikina handiti

okay achivhura ka maybe i can explain further uh, this whole concept yekuti data rinochengetwa sei handiti so because tinenge tine tinenge tine inonzi entity an entity this is something you may want to take down handiti an entity is anything that we collect data about ndo inonzi entity saka entity ine anonzi maattributes handiti so for example inini as an entity handiti ah fantastico ko iri kuiteiko computer yako iyoyo right handiti eh, marows nemacolumns we know the difference handiti row ndeipi anyone quickly row ndeipi panhingirikini pascreen yedu apa which one is the row and which one is the column

to the bottom and then marows ndoane manumbers awana one two three handiti they run from left to right handiti ka saka marelational databases edu isusu thats the way they store information anenge ane eh, anonzi matables madatabase tables handiti madatabase tables edu

my age 32 handiti it's an attribute my weight 115 kgs handiti it's an attribute tichidini tichienda takadaro so entity is anything chatinocollecta data about and the way that we collect the data tinoshandisa anonzi machi maattributes

uh, affecting things like uh, repetition kana kuti mm, magap mudata redu inconsistency handiti kana duplication we don't want zvinhu zvakadaro we have to do a process inonzi normalization how many of you have ever heard of the word normalization brian pawakaita madharabhesi wakambonzwa kuti normalization here eh asi ndakanga ula okay uh, normalization titaurire nezve normalization you had your hand up tsanangura normalization okay see pa normalization yeah. inga iripo ndeyekuremova um, data redundancy okay mm. now ehe eh, no, normalization haingoshande chinhu one that's why you find kuti manormal form edu anosvika almost kufive pane inonzi first normal form second normal form third normal form fourth normal form so far pane munhu arasika here tinyatsobatana tichiri padhuze ndiri kutaura greek here ndiri kutaura greek here kana kuti handisati ndatanga kutaura greek tichiri right hatisi okay okay so basically handiti patinenge tichida kuchengeta data patinodesigna database redu o patinodesigna yatinoti skima handiti tinenge taidentifya chinhu chatoda data ratoda kucollect so for example toda kucollecta data remunhu wese ari munomu kuti ane makore mangani

because picture yeface yemunhu wese munomu iri unique or togona kushandisa id number because munhu wese aruma ane id number yake or togona kushandisa zita assuming kuti hapana vanhu vane mazita akafanana handiti so that becomes our primary attribute handiti our primary key because once you know it youare able to identify the particular chi the particular person

and then when you find out kuti haa ah, ndoda kucollecta data iri then you design manje maattributes iwaya kuti unenge uchiachengeta sei handiti so apa tavhura microsoft excel because we just want to play around with example schemas handiti dzatogona kuda kuchengeta handiti so let's have um, macolumn names brian handiti uh, eh, can you save student ipapapa chingoti pana a1 apo oti student handiti handiti right eh, student ndo ndo entity yedu handiti saka tichitanga kubva pana pana b2 apo handiti dzika pana b2 ngatiisei infact kubva pana a2 sorry kubva pana a2 ngatiisei maattributes estudent that we can think of handiti handiti fantastic ehe you can go to the to the right what else ah usadzika pazasi enda kuright

iwe kuda kwashe unongopinda uchiita noise phone number. This phone number, maybe. right handiti ngatimbotamba nema nema attributes ataisa ivaya mashoma ivaya handiti pane attribute rirapo rakanzi name rimwe robva ranzi sename handiti uh, it's a very interesting problem because a name is like kuda kwashenya nhete yakanyorwapo handiti saka tinosevha sei zita rake kuda kwashenya nhete based on design yedu yeskima yatagadzirei tinosevha sei ndakwashanda name nyanhete andasenei but kuda kwashenya nhete is a name ka is it not a name ichi hane muri kuona now it opens maproblems mazvona ndosaka tichifanira kuita normalization ndafara kuti tabva takwanisa kudini kutotanga kuona maproblems atinoita when weare designing madrabes edu patine tichiita normalization uh, you rightly said kuti toda kuavoida duplication that is correct but eh, if we talk about manormal form pane anonzi manormal form handiti ekuti you are graduating uh, you check your, your design handiti kuti does it satisfy a, a condition once it satisfies you check another condition and you check another condition handiti the first condition we want to check handiti is kuti patiri kuchengeta maattributes edu maattributes anofanira kuve ari atomic handiti when you say atomic you mean one chinhu chiri singular handiti so name uyo anogona kunyorwa akanzi kuda kwashe nyanhete sename obva yanyorwa kunzi nyanhete handiti we want to check kuti data redu ratetichisa paattribute is it singular ukaenda kwekupedzisira enda pacolumn number f apo so that i further demonstrate the problem handiti nyora kana kuti subject handiti subject tomboti toda kuchengeta masubjects anoitwa nestudent iyoyo handiti tinoachengeta sei handiti how do we save kuti anoita python anoita philosophy anoita chii how do you save those, those, those, those subjects andiri mukuona manje challenge iripo because it means kuti under subjects ndaakunyora zvinhu zvakawanda thats the same thing chatechiita futi under name kuti ndausa first name nesename yet ari machi maattributes two akasiyana so paunogadzira schema yako it's very very important kuti uisolate maattributes so that they are always atomic inongonyorwa iri one handiti panzwike hapana arasika handiti musazondikwenya kuinbox kwangu muchiti a ah, sepepe dai mamanyatsozokorora because ndiri kubvunza izvizvi munhu wese aripo handiti right nice saka it's important kuti data redu ringe richi riri atomic now the next thing that we want to explore is how we can save now data iroro iro tori saver sei can you give us an idea brian you've done this before toseva sei masubjects anoitwa nestudent ah, inini ajesu kuti nesei student chinomba a, a specific id and or mm. even matabheti aitomaisa ine ine maid dzese kana dzati drying anopihwa any id number which is like kana kuhwara hmm. then masubject toita kupa one ita uchinyora nyora tione zvauri kutaura nyora ipapo parow number three apo nyora nyora name yestudent sename yake uchienda wakadaro ehe ehe right masubjects toaseva sei uh, kunyasa kumaita zvemumaclass kuti kumathematics kana achiita zvekuprogramming kuti python java chikafu kana achiita calculus kuti mathematics kuita calculus algebra ehe sevha masubjects iwayo ese tingaseva sei okay saka because tine challenge iyoyi handiti ka what we need to do is pese patinoona kuti we have multiple records dzatoda kuchengeta as an attribute in this case subject titamuisa seattribute but pane zvinhu zvakawanda it means that attribute inofanira kubrekwa yogadzira table yayo yega handiti saka which means hatichanonyore manje apa pakanzi subjects apa taunobvisa subjects uyu handiti togadzira table new one yechi yemasubjects saka if you go pakanzi a5 apo handi just cut ipapo handiti topest apo tochidzika pazasi apo tochiti subject name handiti tobva tati student id handiti handiti right so apa what have we done handiti we have made it possible handiti ka kuti tinyore ti marecords akawanda in a separate table instead of kuisa zvinhu zvese muchi mutable yakanzi student iyo saka tomboti brian anoita english nyora toni pakanzi student id apo taakunonyora chi id yabrian handiti saka every time patinoda kuona masubjects anoitwa nabrian tinongonotsvaga student id yake mumatable yakanzi subjects iyo tobva tatoona masubjects acho mazviona handiti ndizvozvo handiti but thereis another but thereis another problem pane aiidentify here problem iyoyo kana kuti kuti ibude ka kuti ibude isastudent wechitwo

right apo pana pana pa five apo insert aka kuti paite space just insert another degree another another row apa ah, zasi eh ah paisa pasipo iyo waisa handiti right isa futi english ipapo Two, two, three, four. Right. Saka so far apa paka takwanisa kuti ti identify kuti student anonzi brian anoita subject inonzi english handiti mm. students anonzi clemens anoita futi subject inonzi english handiti now in order to normalize further tinofanira kugadzira inonzi pivot table mababata pivot table a pivot table itable inojoina anonzi mamany to many relationships saka marelationships edu ani munoona kuti one student anoita many subjects handiti mm. saka its one type of relationship inonzi one to many handiti then one student ane one name saka it's a one to one relationship but tikazoti many subjects dzinoitwa nemany students inenge yakunzi many to many relationship it's a beautiful thing kuti tiri kurekodha lecture yedu inenge iri payoutube if you need to revisit this part again you can always go back onodini wonoona saka unofanira kuona kuti marelationships ako is it a one to many relationship is it a many to many relationship or is it a one to one relationship because english isubject inogona kuatemptwa nevanhu vakawanda handiti you find kuti we have a many to many inonzi sorry kani a one to many relationship between the one subject inonzi student inonzi chi inonzi english nemany students so apapa tikachengeta maids edu mastudent ids asenge zvataita apa we are quickly able to pick kuti mastudents anoita english ndeapi tikaselecta english takungoona munhu wese akanyorwa ipapapo tobva tatoziva kuti okay student akanzi one two three four tikazonotarisa kumadetails emastudents anonzi brian mukono students akanzi two two three four tikadzoka uko anonzi clemens vhiwayo so apa tashandisa inonzi a foreign key handiti student id uyo is a primary key muna student table but ukazoenda muna subjects akushanda as a foreign key because ndiye anoreferenza record redu riri muchi muprimary data so marelational databases that's how they work you're always trying to connect data rakawanda rakasiyana siyana handiti uchiisa ipapapa saka tomboti pane maclassroom akasiyana siyana i don't know if, uh, if, if any of you have been to a school where you use maclassroom akasiyana siyana kana kuti kwenyu kwamaidzidza waingosasa class one chete aisiyana siyana aisiyana siyana handiti ka mm. saka how then do we store maclasses iwayo let's create uh, classrooms pazasi apo brian handiti right maclassrooms edu anenge ane maid akasiyana siyana handiti eh, anenge achishandiswa and tomboti at one time tiri mulesson rehistory tinonoritira muclassroom kana kuti yakanzi one a then taakunoita geography tinonoisa muclassroom yakanzi two b handiti tichichinja chinja chinja chinja chinja maclass iwayo tinokwanisa kuchengeta sei data iroro iro muskima medu awu wakomana kuchipinge wari kungonditarisa apa ndichivabvunza ehe tipechoni tomboti klasiuyaanonzani zviya aiwa iwo chimbonyarara uye anonzani zviya uyu ari pasaidi zii e kundai kundai eh. iwo haumbotaure iwewe ende ah. handizive kuti tipe anza tione tinoita sei apa eh, taura ti paclassroom tinoisa classroom name nesubject ita ita zvauri kuudzwa iwe

Awa, don't worry. Ndichazokuitisai futi imwe class yemabhebhi after. Ndambokuitisai iyi. Right, ehe. Ehe, tobva tadini? Kundai, ndizvo here? Eh. Pane mutambisa kana kuti 1A seclass name. ehe ita ita zvauri kuudzwa then subject toisa english ko toda kuona kuti brian brian anoitira subject ipi muclass mupi saka zvinhu izvi matozvibata kaini zvakapusa zvinhu handi eh saka tobva taisa chi 1 2 3 4 handiti mm. saka basically record iro what does it tell us it tells us kuti brian anoita english mu 1a handi ndo zvazviri kutiudza eh. toisa eh, any other inonzi chi data ratinenge tiri kucollect handiti toriisa futi chi toriisa futi mutable iyoyo saka this is how you design a schema handiti eh, ukatodaro so watodini watopedza saka what we want to do now tauda kuchitayambozviita practically zvinhu izvi handitika eh, let's download downloada php inonzi chi sorry kani zamb

saka unozoiinstall aka pamakombiyuta apo because tinoshandisa masq ndoisinganetsi handiti saka quickly quickly download zambu yedu

hamana ini ndiri kubvira ini zvinhu zvangu zviri kunetsa hameno zveni nditsvagireyo something kuchipinga kumana ndingouya ndigara hangu yeah. Clemens! Uti! Eh, imi yamara imi muda kundikwadzisa imi. Mukuda chii pee taura izvi? Ameno, ku- kune iko hakuna zviwanikwa here? Hakuna here staff kana? You know, eh? makati imimi mutakura dam mutakura dam makati kunoendwa kupicnic here kunoitwa sei ndoda kumboenda kunoendwa kupicnic serious kunotori nepekuita brai vanhu vanotoparirako haa da kuti umboendako kumutakura road yacho ndeipi manje munouya toenda tese seyamurasiki setiri pano pano ndofamba nepapi kana ndiri kuenda ndofamba nepapiaewa ka iyo uda kuti reve chitatu ndongokuratidzai todzoka muda kukwana kwana ndikuonai boys ya because kunenge kunofura mhepo saka vanhu vanotoita fishing here vanombo vanombodai dai ah, nice ndekupi kumwe futi kuri bho kunonakidza kuno kwekungoti ndokwanisa kumbobaya ndikambono aiwa kuchimani mani kumusha kwangu kai ndokuziva ndikutaura muchipinge ini ndobva kwamutambara kaini handauvo kuudza here ndobva kwamutambara eh? kune kunozova musirizi futi ngepi ikoko pedyo nekubhodha rekumozambique kune chii kune ma kune mafalls haa saka pandiri kuuya next time boys ka ndofanira urara ikokoko ndofanira kuti ndofanira kumbondiresa chiround handiti ya ndichauya mombonyatsombotenderatendera kwete zvekuti ndinoya ndichimhanya zviya zviya asi bho i think musi wefriday ndoona kuuya ikoko gomirai toona kuti zvakamira sei zvikafamba zvakanaka musi wefriday ndouya ikoko hamusati mapiwa nanhasi mira nditoto mira because serious ka mira chonje mira chonje Pamwe tingatenda tese pekokosha. Muda udya mari yenhingirikini. Muda udya mari ye uyu. Tarisa one. Manje pana anogona kuerenga. Muruona zvakanyorwa apa here kuti hazvioneki. Ah, mirai tizume tiri. Rambai makadaro. Yeah. Rambai makadaro. Zvoda kuzuma. Chingoverengai. Pakandichii. Alright. E e email yakanzi good morning. It's being it's still being processed. Hopefully by Tuesday next week. E email yemusi wa 25 February. Saka I think Tuesday inotaurwa nemangwana. Uh, it will be available for payment. Saka ndo ndo ndo email yagumisira kunyorwa panyaya yemari yenyu after ndavabvunza because ndanichatsoma chaizvo ukatarisa oh ukatarisa pakanzi mi mi mi mi mi ndini ndiri kungovaita take take vanhu vacho kuti ko how far ah, hapana good news yopfuura ipapo eh, saa mirai tione kuti mirai tione kuti mangwana wacho anozviita i vakasazviita mangwana ndovaita take take ndovatsoma futi

ndakuona kuti unorwadziwa hanzi uri kufarisa kuti amana inga ndiri kukufaitira kuti zviitawo mana munongondiona anorwadziwa kujoka madholadholado maybe ndinogwa ndozongobhadhara vanga vaita vazogoshaipa chinzwa manje kaviri iri kunaka kona imi asi makatyisidzira vasikana vese kani makavaita sei

guys mutsa tione maservices awo mutsa tione maservices awo tione ku tione ku tione kushandisa inonzi chi right ah zvaita perfecto saka chi chibapo panhingiri ehe hawapedza ah, Handisi. Right. Guys, saka chi- chachi chiinstolewa nabrian ichi ka ichi achazochiinstalla pamacomputers enyu awo so that mukwanise kudini kuzoita some of these things mega handiti Ah, anga achi anga achi installer inonzi mysql mysql is a database engine handiti now because i installer inonzi zamb it stands for cross platform uh, apache mysql php and perl saka aisa futi programming language inonzi php but you forget it for now programming language inonzi perl you can ignore it for now tongoshandisa python yedu then azoisa database engine inonzi mysql obva aisa chi apache apache is a web server web server rinoita kuti ukwanise kuhosta a web application ndosaka muri kuona kuti chinhu ichi chiri kubuda chiri mubrowser chiri kubuda chiri mubrowser rake microsoft edge because its being served handiti on local host pakanzi local host apo you're just trying to say kuti ihost iri pachi iri pameshini iyoyo handiti tiri bhowa handiti tawirirana ka eh. right saka taona kugadzira dharabhesi redu manje handiti rekungotesta tichitamba tamba naro tichidzidzira inonzi sql handiti sql zvinomirira kuti chi standard structured uh -uh, it's not standard structured uh -uh, it's not structured uh -uh, it's not structured ah. brian eh. sql zvinorevei structured query language aa ah, ah, ndiri kuzviramba izvozvo izvi ndiri kuzviramba ndobva ndatobva ndazviramba handizi anyway it's um, it's instructured query language yeah you can say that or you can you can say sequential query language handiti mm. but ya yeah, structured query language yedu ndoyatoshandisa kunyora macommands edu handiti uh, it's, it's how we interact with data now it has uh, different modes dzatokwanisa kushanda nadzo we can do inonzi data definition handiti where we define our data we can do um, inonzi data modification we data ratatinaro kudhara takuri modify handiti eh, modification yedu can come either tichiupdate kana kuti tichidelete handiti then pane inonzi crud crud crud takatara nezvayo madays atatitanga kuita program aya muchiri kuziva how many still remember tichiti create read update delete how many vachiri kurangarira it means ah, munokanganwa kaikuda oh, ah, kwashe how are you kuda ah. kwashe ndemi yako uripo ndiripo sei komasikana vari kupi vasikana vari kuidiya ah, ndatombobvunzawo musi uno tichiti ko asi taungodzidza seboys chete muri kuvadzingirira muri kuvapfimba ka vasikana ndosase hatina vanhu vanoharasa vasikana ndisikai vasikana vauye kuchikoro eh? Brian don't top us team. Same kama marano uya. Kila chaka ima. Saka saka mimi saka saka mimi muri kuti asikana anoda mari. Ah, maesta awa achiti. Emily akagerwa. Emily akagerwa wani. Ndimi yei. Muri kuharasa vasikana. Anyway. Ta ta ta tavhurirwa eh, PHP my admin which is an application yatokwanisa kushandisa it abstracts handiti mainteractions edu nedatabase yobva yati pai graphical user interface and im sure you know inini ihave always said this kuti ndofarira kushandisa magraphical user interface because anosavhe time even though vanhu vakawanda vachida kuratidza kuti vanogona kucoda sterek kana kuti vanogona kunyora macommands nekunyora zvinhu muterminal inini i like things zvinonyorwa nechi negraphical user interface saka ngatichigadzira database redu riya riya remastudents riya riya handiti rataa tichigadzira apa saka chingoriti kana school handiti handeitoni tochigadzira matables edu aya ari kuexcel enda kuexcel right matebho edu ari apa tebho yekutanga yakanzi student ehe then number of columns handiti muri kuona macolumns aya aripo ataisa iri kungobvunza kuti mangani and apo macolumns edu i5 handiti saka unogona kunochinja pakanzi number of columns apo wobva wati 5 handiti wobva watoti go ita go yabva yakugadzirira chi kwekuisa macolumns aya saka yekutanga yakanzi name do you remember madata types ataitaura nezvawo pataita python payapa apa pa youare simply telling the database engine kuti data rauchange uchichengeta rinenge riri data rudzi and a name is text handizi eh. eh, saka nyora text then uh, some of the um, data types dzatinospecifya dzinobvunza inonzi length handiti mm. which means kuti da uziva kuti rinofanira kunge rakareba sei text haina hayo basa unogona kuiignore but for example mainteger kana mavariable character yakanzi vacha iyo it stands for variable character you have to specify kuti length yaro data racho rakareba sei handiti then apo pane mamwe manhingirini maoptions apo pakanzi default apo saka default ka is like the word rinoiswa every time panocreatwa record handiti ka kana pakasasupplyiwa word so for example we want to save a name but we don't actually supply the name the database engine inogona kunge ine a default yainongoseva yega saka that's why you find kuti you can either put now when you say now you're saying kuti there's no value or you can put a current time stamp where you say kuti what is the time right now yobva yasevwa kana kuti unogona kuenda pakanzi as defined apo then you actually put the value yaunenge uchida kuti izocreatwa saka apo unogona kunyora kana kuti tapiwa nashe handiti so every time paunocreata record handiti ka yobva yasvika ichiisa chi pakanzi tapiwa nashe kana ukasasuplya name handiti wazoona ndo inonzi default iyoyo i don't know kana tapabata tapanzwisise wonderful collection ukabaya pakanzi collection apa now this is uh, ukatarisa zvese izvi mani ngiriki ni mafomats aya handiti mm. ainoshandisa so this is like makambonzwa anonzi maasky codes orit chingomvura teb riri paside vhura teb paside apo ungonyora kuti asky codes so that you ascii ya kana kungoenda pakanzi asky table apo handiti so ukatarisa maasky codes awo ka every every character iri represented every one of them hapana kana isipo it's like the codification yemacharacters ese atokwanisa kushandisa so pakanzi collection apa ya just basically choosing kuti ukushandisa collection ipi yemacharacters ekuti useve nawo data rako rinenge richipinda mupi mucolamu imomo handiti so american standard code for information interchange ine macharacters ese ese zvawo eh, for the fun of it kana muchida kuzongonakirwa munogona kungobaya apo kanzi askycode.com apo handiti munogona kuzotsvaga askytable handiti then you just uh, see kuti pambori nezvinhu zvakaita sei because hapana kana character isipo and you know kuti eh, that's the basis of uh, inonzi chi of kutaipa kwedu kwatine tichiita uko handiri kuona mira ipapapo so html number simbo yacho iyo then yakanzi bini thats like the binary representation of that character then there's a hexadecimal octagonal decimal saka the number zero akarepresentwa eh, mubinary anenge angori mazero ari eight handiti simbo yacho iri iyo html number yacho iyo

handiti aya mira mira ipapa dollar sign for example iro rapo handiti it's, it's dollar and this is how it's represented in html ukanoisa ka and obva wasi pound obva 36 colon inobva yabudisa dollar sign aya ah, ndomaningirikini mabinary acho binary code yacho so its a codification system yemacharacters ese anoshandiswa hapana character yaunoshaya ipapapo if you scroll down the whole list akawanda saka apapa you're basically looking kuti pauri kusevha data rako uri kushandisa macharacter sets api handiti ngatidzoke hedu handiti ndo ndo collection yatiri kuita and then attributes handiti binary unsigned sign handiti this works on certain inonzi chi on certain uh, formats as well dzekuti unenge uchida kuisa additional information about uh, those numbers kuti for example anofanira kunge angori mapositive numbers chete you cannot have manegative numbers then apo pakanzi now apo we are saying can we accept an empty value if we are willing kuseva marecords emastudents edu tichipota tichiita patine tisina mazita then tinotika kabox ako kakanzi now akako handiti because we are basically say uri pasipo iwe iyo pauri hapasipo ti pakanzi now handiti a ah, pakanzi now pakati ah, iwe unopenga here iyo dzoka kumashure kabhokisi kadiki apo uri paindex ipapapo e eh, iyoyo ndiye now ipapapo that's where you decide kuti are you having now values or you are not handiti and in the case yemastudent names edu we don't want to have now values we want to force kuti every time patitocreata record chise chii tise a name saka apa apa ndopatinozita saka you can uncheck kanao ava ako tosara ti ehe handiti then eh, index indexing itechnique yekuti tinoisa um, data padhuze so that eh, kana marecords edu awanda we don't always have to query uh, when we say we are querying it's we are making a request to the data uh, set collection yedu yedata kuti we are looking for specific data handiti saka sometimes we build anonzi maindex so that ringe riri padhuze and you don't have to query against the whole database can you imagine dai facebook ka every time pawainotsvaga kana kuti kusecha munhu idaya inotarisa pamazita evanhu vese vari pafacebook kuti ikupe maresults how long will that take as compared to an indexed data set yekuti vanoziva kuti vanhu vari muregion yakati vanowanzotsvaga mazita evanhu vari muregion yakati so you can index build maindex yo ari accessible eh, kune vanhu vari in a specific region so that you don't have to query the whole database but rather you just query an index handiti apo pakanzi ai apo it's an attribute yekunzi auto increment auto increment inoshandiswa mostly pamaprimary key where you want the database kuti every time painocreata record nyowani inowedzera by one on the value so ukagadzira record number one rakanzi brian paunoenda parecord number two hauchanonyore kuti two but rather it automatically increments one uyo anga aripo last time kuti aite two then here you can put macomments uh, eh, when you save your data uh, you can put your comments maybe to just eh, kubatsira uh, umwe munhu achazita sadata rako kuti

then column length kuti length yedata type yacho ichii and then is it now is it not now or is it auto increment and then we save saka now you can start putting maattributes edu brian panikirikini padatabase taisa name handiti tikati text toisa chii

because you're basically saying kuti number yacho yakareba sei ine macharacters mangani handiti enda pakanzi type up pagenda apo enda pakanzi type mira pakanzi type up ipapapo enda pakanzi enda pakanzi ehe saka ipapa apa scrolla down scrolla so you can have mira miras miras you can have tiny text you can have medium text long text binary va binary all these are data types dzakasiyana siyana dzatokwanisa kushandisa so we can have tiny text apo because we just want male kana kuti female saka it doesn't have to be so long ah inai wanga waona kuti pakanyorwa kunzi chii ukahovha mouse yako pamusoro eh, ingoisa mouse yako pakanzi tiny text dzikapa zasi

wongoonawo kuti chi mamwe matypes acho anoshanda sei uye ndechi handiti eh, let's go

right table yedu yakanzi student it means taanayo handii maiona iri apo ukanobaya pakanzi browse apo baya pakanzi browse it means kuti we have a list tikabaya papa handikuona pakanzi select star from student apo pamusoro apo uri upaona apa ndo structured query language yataa tichitaura iyoyo handizi structured query language yedu patinonyora kuti select star from student we are basically saying ndipe list yese yemastudents akanyorwa mutable remastudents abude ipapapo right enda pakanzi insetapo tise record kumenyu iri kumusoro pakanzi kwiri tuka apo just pamusoro pacho exactly right isatoni handiti uri kuona default yako yawagadzira yaya pawagadzira default handiti uri kuona kuti yabva yatoiswa imomo

right iro data redu iro rakadhakwa ka iro data redu ndaandisina kurara ndaandiri kuloda data redu rataisa rakadhakwa ka iro rakaduplicata wazviona maya makanzi student idea eh. dai pakanzi structure sorry pakanzi structure chienda pakanzi student id apo unoti change ipapapo enda unoti change handiti saka tikuda kuiti ite enda pakanzi attributes apo ipapo apo mm, no hapasipo sorry enda enda ton enda kwekupedzisira uh-uh. dzoka bheki kwekutanga orit dzoka pakanzi structure iwe unoti ndingatadza kurara iwe uchitaipa ten minutes zvinhu zvishoma shoma izvi baakandingirikiri kabox kari pasaidi rastudent aidia wakaona kabox kari pastudent ah. eh, id ikaka ehe wakabaya handiti eh. chibaya pakanzi primary pazasi apa pane pakanzi primary kana pakanzi unique apa ah. kana pakanzi unique eh. Eh. handi kuona kuti yabva yatoisa era eh. ndo era inenge yakuzobuda saka dzima record one just remove one of the records right ndibraino amunoema apa kuti agadzire database ye ogadzira database ri manje ha- ino- i- ena makanzi browse oh, okay hapana mabox because chi hapana primary key double click up pakanzi 1 2 3 4 haisi kukubvumidza kuedita eh. it's okay saka saka saka chena unonhingirikina chena pakanzi chena pakanzi structure kana kuti baya pakanzi school huya kuleft kwako uku ubaya pakanzi school then table iyo yakanzi student ichi inonoiselect obva ubaya pakanzi empty apo baya kabhokisi kako bati empty handiti ah chingonyora pa empty aripo pamusoro ipo pa in that same row pane pakanzi empty ipapapa nice so hamusina data now we can go and modify the structure of our database so that it in ehe structure apo pakanzi student id apo wauchikwanisa unoti primary manje saka ndoya primary key yedu and wakwanisa even kuti unique futi but its redundant because its the same thing this time zvawaita zviya zviya hazvichaite manje haichakwanise kudzokorora because yakukipa chi track waakwanisa kungoisa kahwani handiti ah, ndachida kuti uone kwiri racho ka bayakabheka aro aka hazvichaiti ah, don't worry it's okay you can add new data ndaida kuti uone kwiri racho rinogeneratwa because every time paunonyora paunoita something ka php my admin inogenerata kwiri so that you can see the query that's how you can quickly learn uh, eh, sql because unenge uchitoona query yacho kuti inonyorwa sei mazoona mira ipapo mira ipapo aiwa ka waakuidzokorora yanga yatoita kudhara ende ukatarisa era yacho tarisaone era tarisa era yacho iri pazasi handiri kuona kuti watraya kuduplicata entry iyo its because yanga yatocreata record iro rero kudhara pawabaya goo wekutanga waya ndopainobva yacreata record saka kwira kumusoro uku tiende pegreen apo pakanyorwa kwira apo right handikuona pakanzi insert into handiti student which is the name of the database handiti tobva taisa mabrackets tobva taselecta macolum atoda kuinteracta nawo thats the name surname student id gender phone number handiti mm. then tobva tazoti values takuchiisa mavalues acho in the appropriate columns ukachinja order yemacolumn iwaya unotofanira futi kuchinja order yemavalues iwaya because they are all supposed to correspond handiti zvinenge zviri respective kuti column yaname inopinda name column yasename inopinda sename column yestudent id inopinda student id zvichienda zvakadaro so you cannot have it any other way so it's very very crucial kuti paunonyora query yako you can copy this as an example of an insertion query ndo inonzi insert patinenge tichiti crad papa ndo patinenge tichiita create apa this is how we create a record handiti so we can create another record Eh, ipapa unogona kungomodifya pakanzi values apa brian wongochinja mavalues ari mukati mumabrackets imomo make sure wachinja value yestudent id because ukaisa yakafanana it will be duplicate handiti exactly

handi rinokuona wainseta eh. rore chituri ri pazasi ukabaya pakanzi browse up now we are able to see marecords edu ari chi ari two saka data iri ka iri nyange ukadzima kombiyuta iyo iyi ukazoibatidza futi data irori rinoramba ririmo harirasiki handiti ndo basa remadatabase tinochengeta data redu mumadatabase kuita kuti pange pane inonzi persistence pateta kugadzira maapplications edu because now we want to start making our application handiti this week by the end of the week tofanira kunge tapedza kugadzira system yedu handiti ka eh, tochengeta zvinhu muchi mudatabase imomu saka ndo schema yacho iyoyi the way that it the way that it works handiti mamwe matebho edu aya atachida kugadzira aya aenda kupi chingoaisa ka for the sake of completion kuti tione in a complete sense handiti kuti zvakamira sei haubaye ipapapo brian unobaya pakanzi exactly woisa table name pamusoro ine macolumns mangani wambotarisa here

amana musadaro unoona kuti waita sei apa here apa wangoedha makola e eh, waaisa kuzasi because default ano yari four saka you can ignore that chingoisa two makola mako kumusoro ko the first one and the second one handiti oh.

name exactly then pazasi apo bhoti chii student id handiti subject name chinja type yako iyi handiti wotocreata woto table yako kuzasi handi muri kuona kuti ane two matables handiti ka there's only one more table rasara eh, table redu rasara remaclassrooms riya ri

right ngatiseve right saka there we have tine skima yedu inonzi school handiti ka inenge ine madrabase tables makani three awo classrooms student nasubjects handiti basically we should be able to store data redu rese ratiri kuda inside of those uh, ndarabes tables ngozi no design yedu yatadini yataita saka i think you can draw inspiration from this kugadzira kwataita tichishandisa just this short example this small example for us kuti tichikwanisa kumodela database yeone stop shop yamrs zimunye because ivo vanoziva marecords ava vanocollecta vanoziva maentities atichicollecta information about vanoziva the kind of things that we want to be able to do for example we want to be able kuzoprinta mareports kana kuti mareceipt kana kuti what kind of output we want all those things are based on data data data data data ratete akachengeta muchii mudatabase saka at this point homework yandakukusiyai nayo nhasi handiti ndeyekuti titange kugadzira schema you're going to probably discuss it muri imomo muchionesana namemo muchiita moita madatabase tables moaisolata kuti tichada madatabase tables anochengeta chii nechii nechii nechii then mangwana when we kick off our lesson takutotanga kuona kuti madrabes tables iyoyo toisa maattributes api uye toagadzira sei kuti ange ane relationship with each other so that we build the schema handiti yechi ye one stop shop yedu handii ndizvo titese eh, because we know kuti project iyoyi tikakwanisa kuigadzira tikaibudisa makanzwa mukuru achitaura nezvayo memo achitaura nezvayo these people want to see what we are able to do so that more doors can be opened for us handiti saka it's something that we want to take seriously something that we want to discuss at length eh, tikaita tikaita tikaita tikagona kumodela schema yacho of course some of the work ill probably just do it maybe after mamboita just to make sure kuti everything is full proof handiti and then tobva tadini tobva tachitotanga kuconnecta chi front end yedu nedatabase redu so that we can immediately start creating marecords reading marecords tichidini tichienda takadaro tichigadzira mafomu edu handiti tiri tese right saka amene kuti pane ane mibvunzo here zvanhasi zvataita nhasi before we dismiss our class handisi kumboona kunge pana ane mubvunzo iyo vanhu vacho vese makanyarara it means kuti life is good it means kuti zviri kupfaya handizvo yes my guy Eh, taura hako clemens ini ndandoda kundokudzosa ekumashure muchana eh, wakaona kundidzosera papi ah, kupython pane pane feedback yatakaona pane assessment yefriday ehe ya pane code imwe yaibudisa ah, pane pane code yanga ichibudisa output dzakasiyana

Alright. Eh, I I find kubudisa ma values akawanda. It's because code yaunenge watonyora iri wrong. Handiti? Mm. The simple the simple the simple fact of the matter is pane loop riripo rakanzi for l in a handiti eh, eh, eh. some sum plus equals ele handiti eh. sum akainitializwa ari zero handiti mm. saka which means the first thing we're going to do is we're going to add one kuna zero handiti eh. obva aita one then we add two kuna one obva aita chi three mm. then we add three kuna three obva aita one six then we add four kuna six obva aita ani ten then we add five kuna ten obva aita ani fifteen saka correct answer yedu inenge iri ani inenge iri fifteen anenge ari 15 handiti e eh, thats the correct answer kana une output yakasiyana its because either one hauna kuindenta code yako zvakanaka it will be good kuona mushini wacho une output yakasiyana ndeupi mushini uri kubudisa output yakasiyana ehe chimbotiratidza toni because im sure your code haina kustructure zvakafanana necode yatakashandisa isu

ah, the, the correct answer because iri kuedha manumbers ese ari muchi ari mulist basically eh, sa correct answer inenge chifanira kunge ari 15 kana ndakarejecta 15 ndakatoita mistake and forgive me for that and im actually happy kuti maakwanisa kuzviona kuti mudzidzisi ari chii ari wrong ndokuratidza kuti muri kuziva zvinhu zvenyu muchiri ipapo Eh. chetutorials point newebsite ehe pachirana paname chaibudisa website but ini ndakafunga kuti era yedu yakanga iri pakupika anza haina website ari capital letter yeti kucode yanga iri small letter zvayo but ndo yanga iri be- next be- best answer ehe website we- website ndiyo ari correct because takashandisa key takaripita key eh. takaripita key ino overrider ino eh. overrider value yaunenge waisa saka it will always give you the last value yawaisa haikupi the first one saka hazvina basa these are just semantics handiti eh. kana wakaziva anza ina website wakagona kana wakazvifoirisa wakazvifoirisawo ega haisi mhosva yangu panatendai vanokudzosaka zvakatokona n'anga murapwa achida hapana anopasa zvese

saka guys ngati ngati designei ka magadzirira tangoita schema iyoyi memo varimomo tee tichiita tichavabvunza tichitaura navo handiti ka let's try to come up with madatabase tables edu atinoda ekustore data so that titange kudesigna chi system yedu let's do that let's do that let's see where we, where we are mangwana patinotanga lesson yedu and guys musaharase vasikana toda kuti vasikana vauye kuclass handitya inini se ndichada make sure kuti cash yaita so that vauye kuclass handiti saka zvakarongeka so brian thank you